Shwmae Sir, croeso i Grochan Disney. David dw i. Ac April dw i. Dau ddysgwyr Cymraeg 'da ni. A dau ffan Disney 'da ni hefyd. Mae ein penodau ni'n berffaith i ddysgwyr a ffaniau Disney eraill. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei pharciau a'i hyd. Shwmae Sir, croeso nol fel arfer. David sy yma, a dyma April hefyd, sut wyt ti April? O, dwi wedi blino y mis yma! Dwi'n dallt. Da ni wedi bod yn brysur iawn efo'r gwaith. Do. Dim ots, da ni'n gyffrous i fod yn ôl efo pennod newydd beth bynnag. Mae gynnon ni un neu ddau ddarn o newyddion Disney fel arfer, ond cyn i ni ddechrau efo ein segment cyntaf, dwi isio sgwrsio am ein hoff ffilm Disney. Ein hoff ffilm Disney, pa ffilm ydy honno?
Crochan Du wrth gwrs, neu The Black Cauldron. O, ym, ond, dydy Crochan Du ddim yn fy hoff ffilm Disney o gwbl. Dwi'n gwybod, na fi chwaith, ond mae Crochan Du'n bwysig iawn i ddiwylliant Cymru. Wel, Tipyn bach. Mi wnaethon ni ddeud yn ein pennod cyntaf o Grochen Disney mai Crochen Du ydy'r unig ffilm Disney mawr sy'n digwydd yng Nghymru. Yn anffodus, doedd gan y bobl wnaeth y ffilm ddim unrhyw syniad sut i ddeud geiriau Cymraeg anghywir. Dim o gwbl! Na.
Hefyd, roedd y stori yn rhyfedd, roedd y ffilm yn ddrud iawn, Roedd hi'n ofnadwy i gwmni Disney. Beth bynnag, 'da ni'n meddwl dylai Disney archwilio'r ffilm hwn mwy. Mae Disney Plus yn fawr iawn ar hyn o bryd, mae mor hawdd i wylio'r Black Cauldron ar-lein, felly mae gynnon ni bedwar peth a baswn i'n hoffi ei gael gan Disney. Rhai ceisiadau, neu requests. Iawn.
Yn, mi fasen i'n hoffi is-deitlau yn Gymraeg i Black Cauldron ar Disney Plus. O, basen!
Mi fasai'n wych, i fod yn onest. Ym, yn hollol.
Rhif dau. Be am Drac Sain yn Gymraeg hefyd? Efo actorion Cymreig? Wrth gwrs!
A fasen i'n hapus i helpu hefyd. Dwi'n hapus i chwarae Taran neu Fflidwr Fflam, ella. A ti, wyt ti'n medru chwarae Princess Eilonwy neu'r Tylwyth Teg, The Fairies? O, wrth gwrs! Pam lai? Ac yn drydydd, tra'n siarad am gymeriad Eilonwy, 'da ni isio Princess Eilonwy i fod yn dywysoges Disney swyddogol. An official Disney princess. Oes, princess! Ei lomi ydi ei henw. Dewch o na! Pam dydy hi ddim yn dywysoges yn barod? Yn hollol.
Ac yn olaf, mae hi'n onenodd. Iawn.
Dw i isio crochen du i ddod mor boblygaidd efo ein podlediad yma. Campaign ar-lein dim ots. Mi ddylai Disney neud y Black Cauldron eu ffilm sy'n ffilmio'n fyw nesa. Maen nhw'n ail newid pob ffilm Disney arall, mi ddylen nhw ail neud The Black Cauldron hefyd.
Iawn. Dwi'n gwybod, long shot ydy hi. Ond mi ddylen ni drio. Mi ddylen ni beru hyn i ddigwyd. Hefyd, mi ddylai'r ffilm fod yn Gymraeg! Waw!
Mi fasai'n ffilm Disney mawr cyntaf mewn iaith wahanol. Dwi ddim yn meddwl y bydd yn digwydd.
Dwi'n cytuno, na fi chwaith, ond 'da ni'n medru gobeithio. Mi ddylen ni ddechrau efo is-deitlau, neu drec sain Cymraeg. Camau bach. Mm, camau bach. Gawn ni weld. Wyt ti wedi gorffen? Do.
Felly, ein segment cyntaf proper heddiw, newyddion ffilmiau. O'r diwedd, mi nes i weld Carl's Date efo April, Felly, mae'n amser rhannu ein meddyliau! Ydy, mi wnaethon ni addo yn y bennod ddiwetha' y bydden ni'n siarad mwy am Carl's Date. Dwi'n gwybod doedd rhai pobl ddim yn awyddus o gwbl i'r syniad bod Carl yn cael date. Dydyn nhw ddim yn licio'r syniad o Carl efo gwraig arall. Ond, Mae'r stori wedi cael ei chyflwyno mor sensitif ac efo hiwmor, wrth gwrs, ac ella Carl's Date ydi fy hoff pennod o'r holl gyfres Dug Days. Mae'n anodd i ddewis fy hoff bennod o Dug Days. Dw i'n caru'r bennod pen mae Dug yn chwilio am yr arogl ofnadwy. Ie,
ie, fi hefyd. Dw i'n hoffi'r bennod pan mae Doug yn breuddwydio am We Were wedi marw! Aww, mae hynny mor ddoniol! Aww.
Ond ro'n i'n caru Carol's date hefyd. Rwyt ti'n iawn, mae hi wedi ei gwneud yn dda. Mae Disney mor dda efo pethau o'r galon. Dydyn nhw ddim yn rhy cheesy na gymhriadol. Ie, dw i'n cytuno. Ffilm arall efo llawer o galon ydi Once Upon a Studio. Ie! Roedden ni ar wyliau yn Llanberis pen naethon ni wylio Once Upon a Studio. Mi gaeth y ffilm ei chreu i ddathlu canfed Disney. Yn y ffilm byr, Mae adeilad a stiwdio wedi cau am y noson. Mae Mici a Mini yn dŵad i fywyd ac yn casglu'r cast o gymeriadau Disney eraill am lun grŵp. Dach chi'n medru gweld llawer o gymeriadau dach chi'n nabod a chan caru o ffilmiau Disney. Ro'n i'n caru gweld cymeriadau fel Donald Duck wrth gwrs, roedd ei foment efo Flash a Sloth o Zootopia a'r elevator yn ddoniol iawn. Oedd!
Ro'n i'n caru gwylio Stitch yn cnoi'r camera o'r llun grŵp. Doedd Grumpy ddim yn hapus o gwbl wrth gwrs, na Eeyore. Roedd Eeyore yn drist iawn. Ie, a ro'n i'n caru gweld cymeriadau aneglur neu obscure fel Elliot o Pete's Dragon, Pedro yr Awyren o Saludos Amigos, y pengwiniaid o Mary Poppins, roedd hi mor anhygoel. Oedd.
Dw i ddim isio difetha fy hoff moment. Os dach chi ddim wedi gweld y ffilm eto, Pen dach chi'n oedi! Mae Once Upon a Studio ar Disney Plus rŵan! Wel!
Dwi'n meddwl mai dyna ni am newyddion ffilmiau y mis yma. Ydy!
Cadewch i ni symud ymlaen i newyddion y parciau! Does 'na ddim llawer o newyddion y parciau y mis yma, ond yn y bennod ddiwetha' Mi wnes i siarad am y stafell newydd yng ngwesty Disneyland ym Mharis. Wel, ers hynny, roedd 'na gyhoeddiad am y pethau newydd 'da chi'n medru prynu. Mae yna ychydig o bethau cau neu elegant iawn, a dwi'n gyffrous i weld y rhain mewn bywyd go iawn. Do, dw i'n hoffi'r cloc sy'n edrych yn debyg i Mickey Mouse, fel y cloc uwchben mynediad Disneyland Parc ym Mharis. O, dw i'n hoffi popeth! Da ni gyd yn gyffrous i wylio Wish ar ddiwedd mis Tachwedd, a rŵan, da ni'n medru cyfarfod Asha yn Epcot yn barod, yn Disneyland California yn hwyrach yn y mis, Ac mae'n debyg yn Disneyland Paris yn hwyrach yn y mis hefyd. Hoffen ni gor dda gaf yr Asha, ond ella bod hynny ddim yn realistig. Nac ydi, yn anffodus. Ond dwi eisiau cyfarfod yr efo'r hefyd. Tybed pen dach chi'n medru cyfarfod Asha cyn gwylio'r ffilm? Dydyn nhw ddim dŵad â chymeriadau i mewn i'r parciau ten ar ol dengos y ffilm. Ydy Disney yn disgwyl hit mawr efo Wish? Mae'n bosib!
Gawn ni weld! Darn arall o newyddion o Baris ydy Nadolig yn Disneyland Paris. Mae Disney wedi cyhoeddi eu digwyddiadau Nadolig am eleni. Disney's Enchanted Christmas ydy enw y digwyddiad. Fel arfer, dach chi'n medru gweld pareid gwyliau, Let's Sing Christmas, sioe mawr ar loefen Disneyland Parc, mi fydden nhw'n goleuo coeden Nadolig pob noson, a fedrwch chi gyfarfod Siân Corn yn y parc wrth gwrs. Dw i wedi clywed bod chi'n medru ysbïo Goofy yn gwisgo fel Siân Corn hefyd. Goofy!
Dyna fo am newyddion y parciau. Symud ymlaen i'n ffeithiau Disney!
Penblwydd hapus i Mici Maws! Mi fydd Mici yn dathlu ei benblwydd yn 95 ym mis Tachwedd. Penblwydd hapus, Mici! Oh boy! Felly, ein faith am mis yma. Oeddech chi'n gwybod mai Walt Disney oedd y llais gwreiddiol am Mici? Tan y chwedegau, rili. Erbyn hyn, mae sawl pobl wedi lleisio Mici ers hynny. Pobl fel Wayne Allwine. Mae Wayne Allwine wedi lleisio Mici Maws rhwng 1977 i 2009. Ac ym mywyd go iawn, roedd Wayne Allwine yn briod â Russi Taylor, actores llais oedd Russi Taylor hefyd. Roedd hi'n lleisio cymeriadau mewn rhaglenni fel My Little Pony yn yr oithdegau a'r Simpsons hefyd, ac roedd hi'n actio'n hefyd rhwng 1986 i 2019, Minnie Mouse! Felly, mae'r actor wnaeth chwarae rhan Mici yn briod â'r actores wnaeth chwarae rhan Minnie? Yn union!
O, ciwt iawn! Dyna chi, eich ffaith Disney am y mis yma! Wel, pawb, diolch am wrando fel arfer. April lle fydd pawb yn medru ein ffindio ni ar-lein? Wel, mae pobl yn medru ein ffindio ni ar Instagram, at Crochan Disney, ac ar YouTube, at Crochan Disney hefyd. Ydy, a 'da ni isio pob dysgwr Cymraeg i ddysgu efo ni. Deudwch wrth eich ffrindiau am ein podlediad bach. Diolch. Oes plis.
A dudwch wrth ni am unrhyw syniadau am y podlediad, neu'r dudalen Instagram, eich helpu chi efo eich Cymraeg hefyd. Tan mis nesa ser wela chi! Hwyl! Mae'r bennod hon o Grochenddisney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog. hawlfraint crochan Disney 2023, ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation, diolch i Gwawr David, ein tiwtor ar ein taith. Welai chi yn fuan! Ac rwan y bloopers! Good boy! Mae yna mae yna hi ar hyn o bryd ar David.
Mae o'n golygio fi.